Ýaşlar, gelinler, gyzlar. Öňem bir şahyr aýdyp geçipdir, soranmyş bir wagt Aý-Güne bakyp, Dünýäniň görkün-ä aýdyp bersene, Gün hem diýenmişin nuruny döküp, Dünýäniň bar görki enedir, ene. Elbetde, bu goşgyny aýtmak bilen enelerimizi, esasanam mähriban gelin-gyzlarymyzy, sizi tebigatyň, jümle-jahanyň oýanyp gözelligi, ýakymlylygy, ajaýyplygy bilen göwünlere ylham-joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde, sekinji mart Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Hemmämiziň hem aýdyşymyz ýaly aýdan arzuw dileglerimize goşulýan Allajan biziň hemmämize bu ýeňil bolmadyk ýolumyzda göreşmäne güýç kuwwat bersin. Biziň gelin gyzlarymyz könelerden gelşi ýaly hemme wagtam güýçli edermen aýal gyzlar bolupdyrlar we biz bu ýeňil bolmadyk ýeňişimizde-de gazanarys diýip umyt edýän. Ýene-de bir gezek sekizinji martyňyz gutly bolsun! Hemmäňiziň ýüzüňizde güller açsyn! Inşallah. Sag boluň geljegi arzuwlaryňyz üçin hemmäňize gyzlar. Fatma Setdarowa siziňe sizde diňläli. Mikrofonyňyzy açyň. Men bütin dünýä aýal gyzlaryň baýramyny hemme türkmenistanlarymyzyň gutlyman öz adymyzdan ýurt işinde işläp ýören türkmen zenanlarymyzam Hemmesiniňem sekizinji mart baýramy gutly bolsun! Inşallah bu sene sekizinji marty özümiziň ýurdumyzda sag-aman toplanyşy iýip agzybirlik bilen gutlagalym. Hemmeňiziň şu ýerde oturalaňyzam sekizinji mart baýramyňyz gutly bolsun!

Essalamualeýkim Türkmenistanyň gelin gyzlary hepsiňiziňem aýal gyzlar baýramyňyz mübärek bolsun men Türkmen aýal gyzlaryna gözüme şu bu şekilinde gözüme getirmen iň gahryman eneler biziň Türkmen gelin gyzlarymyz dep oýlaman sebebi daşary ýurtda durup hem çagalaryna bakadylar hem-de olaryň geljegi üçin alada edediler. Şu zor zamanda bolsa hem hemme zady içine ýutup dik durmagy başaryp oturypdylar. Onuň üçin men hemme gelin-gyzlarymyzy gahrymanlygy bilen, mertligi bilen gutlyman. Inşallah bizleriňem güzel günlerimiz geler. Inşallah indiki sene hemmejimiz birlikde bir bolup bir sofrada oturyp sekizinji mart baýramy bellemek perzentlerimiz bilen bellemek miýesser etsin. Meniň diýenim bu. Sag boluň.
Täjli sazak. Hemmäňizi sekizinji mart baýramymyz bilen gutlaýaryn. Bu baýramçylyk gynansakda biziň hemmämiz şu ýerde oturylan hemmämiz daşary ýurtda bellemeli bolup durus, gynansak-da. Ýöne, inşallah, diňe bu baýramçylyk däl-de, beýleki baýramçylyklaram Türkmenistanyň öz ýurdumyzda bellemäge Alla ýol bersin. Muňa her hili priznaklar bar diýjek bolýan, sebäbi şu günler Ženewada OON-yň ýygnagy gidip dur. geçip dur. I eger öň bu ýygnaklara Daşary işler ministriniň özi gatnaýan bolsa ýa-da orunbasary, diňe ýekeje özi orunbasary gatnaýan bolsa, şu gezek bir desant bolup gelipdirle, on-on iki adam gelipdir, her ministrerstwadan bir adam şonýalaraak mka diýen, indi olar jogap, soraglara jogap berip başladylar. Bu ýem bir gowy bir priznak diýseňem bolýa. Gaty Şeýdibem meň pikirim boýunça kem-kemden biz öz hak-hukuklarymyzy talap edensoň Türkmenistanyň resmileri jogap bermäge taýýarlygyny görkezmeli bolarlar. Indi şu barada Dursultanam häzir soňky resmiligiň kararynam aýdyp berse, şonam bir diňläli. Dursultan. Watandaşlar habaryňyz bardyr her ýyl Türkmenistanda Sekizinji mart üçin aýal gyzlara meň ýadymda da okuwçy döwrüm we näme mata mata berlen wagtlary boldy. Ondan soň sagat paýlanan wagtlary boldy. Iki ýüz müň manat prezidentiň agzyndan çykýardy, ýöne okuwlara gelýänçä bir podaroga öwrülip gelýärdi-dä şu zat. Indi bu bu ýylky sowgady ýaňky pensionerlere, ýaňky býujet işgärlerine we okuwçylara Altmyş manat-da, şu altmyş manat döwlet kursy bilen hasaplanyňda on sekiz dollar bolýar, ýöne gynansakda bankdan muny ýaňky dollar almaga hiç kimiň mümkinçiligi ýok, ýagny şonuň üçin hem çornyý rynkdan, gara bazardan hasaplamalyda bu pullary, üç dollara gelýär. Ýagny üç dollar biz hasaplap gördük iki kilo piýaz bolýan eken, hiç zada ýetmeýän eken, ine biz Ýaňky TikTok platformasynda watandaşlarymyzyň pikirlerini almak üçin şu barada bir wideo goýduk. Adamlaryň köpüsi nägile, näme üçin diýende, şu berýän üç dollaryny bir ýylyň dowamynda okuwçylardan esse-esse yzyna gaýtaryp alýandygy barada aýdýarlar. Hakykatdan hem şeýle. Gynansak-da, okuwa, klasa nähili remont bolsun, näme bolsa bolsun, ene-atalardan, okuwçylardan çykýar bu çykdaýjylar. Aýdylyşy ýaly, Şu berlen üç dollar yzna esse-esse gaýtarylyp alynýa. Başga pikiri bolan öz pikirini goşjak bolan Şu ýerde ýaňy Merýem biragram gürrüň berdi, şony ýenem gaýtalap berse, öňki zamanlarda diňe býujetde degişli işçilere, aýal-gyzlara berilýärdi. Merýem şony aýdyp berseň. Bu soýuz döwri bitdikden soň Nyýazow biziň Saparmyrat Nyýazow biziň prezidentimiz boldukdan soň aýal-gyzlarynyň baýramyna döwlet işgärlerine döwletde çalyşan aýal-gyzlara iki ýüz TL o zaman iki ýüz TL para berdiler emma daýhan Köýlerde çalyşan aýal-gyzlarymyza bir kuruş-da para bermedi. Şu ýerden başlady, milletparazçylyk şurdan başlady, aýal-gyzlarymyzy aýak altyna alyp. Işallah, işallah, öbür dünýede hem jogap berip oturandyr bu.

bir baýramçylygy görmän oturyp bilerdiňizler. Emma hiç biriňize hakkym helal edilmän. Mä şu ýerden bu gün her kim hakkyny helal etmeli, hak soramalymyş, hakkyny helal etmek üçin soramalymyş. Men hiç biriňize hem hakkym helal edilmän. Men depremde ölsemem, nirde ölsem ölin men hakkymy helal etmän ölemen sizlere. O dünýede hesaplaşamyz. Men muňa ynanaman.
Sag boluň Merýem. Merýem ýadyňda bar bolsa şo taýda pensionerler bar, obadaky ýaşaýan aýal gyzlar, eger okamaýan bolsa gyzlar olara hiç neme berilmeýärdi şu sowgat näçe berilmeýär.
Hawa häzirem belli däl, häzirem belli däl. Kem kemden elbetde köpüsi nägile bolansoň aralykda bir topar pensionerlere-de, aýal pensionerlere-de berlipdir. Ýöne häzirki ýagdaýda indi şu ýerde pikirleniň-de, belki işleýän adamlara şo üç dollar kän köp däldir-de, ýöne bir topar aýal-gyzlar şeýle bir agyr ýagdaýda, şojagaz üç dollara zar. Ine şeýle ýagdaýa düşüpdir biziň halkymyz. Näme üçin nädogry dolandyryş geçirilensoň, döwlet dolandyryşy nädogry geçirilensoň we ýaňky diskriminasiýa diýdi Merýem, o-da bar. Aýal hukuklaryny birnäçe ýerlerde mahrum edilýär, elinden alynýar haklary. Täjigül saz hakynda birnäçe hat barada aýtjakdyňyz. Hawa, bize birnäçe hat gowuşdy, şo barada bir gürrüň bereýin. Özüni Bägül diýip tanadan türkmenistanly aýal, maşgala, aýal maşgala şeýle gürrüň berýär. Ol iki müň on sekizinji ýylyň maý aýynda Türkmenistandan Stambula uçandygyny aýtdy i ertesi gün işe başladym diýip ýazýar. Tapan işim üç ýarym ýaşly kiçijik çaga seretmekden ybaratdy. Soň bolsa garry aýal maşgala seredýän işe geçdim. Häzirki wagtda elime iş wizasy bar, elimde. Pandemiýadan öň Türkmenistana gidip, gaýdyp geldim. Käwagtlar bir hepdäniň dowamynda on iki sagat dynç almana kanagatlanýaryn. Meniň iki çagam bar. Ikisi hem meniň ýanymda. Şonuň üçin meniň dynç alyş günlerim çagalarym üçin nahar taýýarlamak we olaryň kir-eşiklerini ýuwmak bilen geçýär. Soň bolsa ýene-de işime gaýdyp barýaryn. Bir gün keselçilik zerarly ýerli hassahana ýüz boldum. tutmaly boldum. Elimde kanuny statusym, ýagny iş wizasy bolmagy maňa kömek etdi. Netijede, goşmaça tölegsiz lukmançylyk kömegini aldym diýip ýazyp ugratdy bize hatynda. Indi serediň, diýmek, eger hemme dokumentleriň düzüw bolsa, bu aýal ne konsulstwa ýüz tutmaly boldy, ne Dernekleri arz etmeli boldy. Hemme işleri sagaman bitirip bildi. Sebäbi öz dokumentlerini wagtynda düzedip ýetişipdir. Ýöne indi başga bir zenanyň başdan geçenini diňlesek, şu ýerde bir ara tapawudyny görüp bilersiňiz. Men Türkmenistanyň raýaty Läle. Iki müň on üçünji ýylda köne pasportym pasportym bilen Türkiýe döwletine geldim. Köne pasport bilen hiç hili resmi ýagdaýyň ýoklugy sebäpli häzirki wagtda Türkiýede bikanun ýaşaýaryn. On ýyl bäri çagalarymy bir gezegem görmedim. Diňe telefonda gürleşmek bilen çäklenýärin. Sekiz ýyldan bäri şol bir iş ýerimde işleýärin. Şu wagta çenli iş eýeleri bilen, patronlary bilen diýýär-de, aramyzda hiç hili dawa bolmady. Emma bikanun ýagdaýda bolmagym lukmançylyk meselelerini çözmekde kynçylyklar döredýär. Pandemiýa döwründe elimde köne pasporty bolany üçin koronawirusa garşy sanjymy alyp bilmedim. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi ikinji ýanwarynda Zeýtun burny etrabynyň Awraziýa hassahanasy atly keselhanada sanjym almaga synanyşdym. maglumat bazasynda men hakda maglumat gözlediler, emma netije bermedi. Maňa pasportymyň tassyklanmaýandygyny aýtdylar. Şeýle hem Dörtlebent sebitindäki ähli hassahanalara baryp gördüm. Her ýerde diýen ýaly köne pasport bilen koronawirusa garşy sanjym edilmejigini aýtdylar. Maňa Türkiýe döwletiniň Saglygy goraýşy ministrliginiň telefon belgisini berdiler. Men ol ýere jaň etdim. Menden daşary ýurtlular üçin kanun boýunça berilýän dokumendiň maglumatyny soradylar. Gynansam-da, mende ol dokument ýok. Läle bize bu hakda entäk Türkiýe döwletiň HESCOT düzgünini girizmäkä aýdypdy. Belki bu mesele çözülendir, bilemok. Siziň habaryňyz bar bolsa ine Bahar goşuljak diýdi. Bahargül. Ýok, HESCOT meselesi çykandan soň QR kod, QR kod, köne pasportly raýatlar bu HESCOTdan peýdalanyp bilmediler. Ýöne şeýle bir çäre tapdylar özlerine, öz dostlarynyň, ýakynlarynyň, ejeleriniň, kakalarynyň, bilmem, ýa-da bir otagda bile ýaşaýan dostlarynyň, joralarynyň test kodlaryny kopiýalap, şony ulanyp başladylar. Ýöne bu sanjym etmäge mümkinçilik bermedi. Onuň üçin koronawirus sanjymy köne pasportlar üçin edilmändi.
Menem goşup geçjek zadym bar. Heýskot meselesi soňabaka pasport nomeri bilen alyp bolnar ýaly etdi. Ýöne bu nämäň netijesinde beý munuň ýaly ýagdaýa geldi bilemok. Ýöne biz aktiwistlar, ýaňky prawozasşitniklar şu barada

Ýöne aýdyp geçişiňiz ýaly täze söz hakynda köne pasport meselesi. Hiç ýagşy nämede bolsa ýene-de ýene-de siziň eden siziň biziň eden tagallalarymyzyň netijesinde işden giç ýagşy nämede bolsa koronawirus az wagt soň gutardy. Ýöne sizem belli bir sepgitlere ýetip bildiňiz. Şoň bilen bilelikde. Ýok, meniňem görşek zadym şu ýerde, ne köne pasport meseleside men ne Merýem Merýem bar, soň Zarina bar, ne Fatma Setdarowa bar. Men özümem 9 ýyl köne pasport bilen ýaşadym we ýaňky Läleň gürrüň berşi ýaly bizem birnäçe şo Türkiýä gelenimizden bäri çagalarymyzy görüp bilmedik. Ne Wasmoý mart diýýär-dä Berdimuhamedowlar sowgat beren bolýar. Ine şu ýerde-de milleti aýryp, ýaňky aýlyk ýa-da pensiýa alan adamlara sowgat berilýär, ýöne döwlet işinde işlemediklere hiç hili onuň ýaly wnimaniýa berilenok. Meselem, ýene şu adamlar ejir çekýär-dä, döwlet işinde işlemedikler mejbury ýagdaýda daşary ýurda çykmaly bolýar.

Şu ýerde nähili kynçylyklara sezewar bolýar biziň aýal maşgalamyz, umumy çagalar we türkmen maşgalasy diýseň bolýar. Annem ady bilen özüni tanadan Türkiýe döwletinde ýaşaýan bir we işleýän türkmenistanly aýal bize ýazdy, kyrk dokuz elli ýaşynda. Ol şeýle gürrüň berýär, Häzirki wagtda mende köne pasportym bar, men Türkmenistana dolanyp barsam, ýurtdan çykmana gadaganlyk girizerler diýen gorky bilen öz öýüme gidip bilemok. Men iki müň on üçünji ýylda Türkiýä geldim. Şol wagtlar meniň uly oglum mekdebiň dokuzynjy synpyny ýaňy gutarypdy. Ortanjy çagam sekizinji synpdy. Iň kiçisi hem dokuz ýaşyndady. Uly oglum gullukdan gaýdyp gelende oturylyşyk gurnadyk, weçerenka ýaly-da. Ýöne men Türkiýe döwletinde bolanym üçin gatnaşyp bilmedim. Harby gullukdan gelensoň, uly oglum öýlendi. Eje hökmünde onuň toýuna-da gatnaşyp bilmedim. Ikinji oglum mekdebi gutarandan soň Türkiýe döwletine meniň ýanyma geldi. Uniwersitet okuwyny tamamlandan soň, bilelikde işläp başladyk. Işläp, pul jemläp, ol oglumy hem öýerdim. Bu günki gün meniň birnäçe agtygym bar, olar dört, üç we bir ýaşynda, olary hiç haçan görmedim. Ýakyn wagtdan dördünji agtygym hem dünýä inmeli. Men diňe telefon arkaly görüşmek bilen çäklenýärin. Käwagt Agtyklarym beýleki enesiniň ýanyna, ýaňky gelniň ejesi, ejesiniň ýanyna gidýärler. Gelenden soň, men olardan soraýaryn, Nirede bolduňyz? diýip, men bilen bolandyklaryny aýdyp jogap berýärler. Olar meni hiç wagt görmediler we şonuň üçin meni şol beýleki eneleri bilen garyşdyrýarlar. Men gynanýaryn, sebäbi men olary gujaklap, ogşap we öpüp bilemok. Häzirki wagt iň kiçi oglum on birinji synpda okaýar. Men Türkiýä işlemäne gidenimde, ol bary-ýogy dokuz ýaşyndady. Dokuz ýyllap ýatarlaýyn işde işledim. Öý eýeleri ýatmazdan olardan ozal ýatman hiç hili hakym ýokdy. Iş gutarandan soňam duýdurman ýatmak bolanokdy. Birden goşmaça iş bar diýseler, bu işi hem wagtyň giç bolanyna garamazdan hökmany derejede tamamlamalydy. Hepdede bir gezek Ýigrimi dört sagat dynç almana rugsat berýärler. Soňky üç aýyň dowamynda günlük işe işleýärin. Sebäbi ýatarlaýyn işde işlemek gaty kyn. Esasan meniň ýaşymdaky adamlar üçin. Şular ýaly hatlar gowuşýar bize. Şu ýagdaýda gaty kän zenanlarymyz bar, esasanam Türkiýäň territoriýasynda bir gün ýigrimi dört sagat dynç almak üçin rugsat berilýär. Onuňam ýarymy ýolda geçýär. Sebäbi adamlar seretmeýär, ýakyn, uzak seretmeýär. Iş tapyp, girip işläp gidiberýärler. Ondan soň ýarym günem indi baran ýerinde aňka nahar bişirmek, uborka etmek, çagasy bar bolsa, äri bar bolsa, şo işler bilen geçýär. Wapşe dynç alman işläp, ýaňky çagalaryny görmän, öýünden uzakda Simwol dokumentsiz, ýaňky dokumenti bolmadyk adamlar işleýän ýerlerinde pasportlaryny öz, ýaňky öý eýelerine bermäge mejbur bolýarlar. Oturma izni bolan adamlaryň eýýäm nirde propiskasy bar, nirden tapyp boljagy belli bu adamlar. Ýöne ýaňky köne pasportly aýal gyzlarymyzdan häzir gürrüň gitdi. Köne pasportlaryň bir zat bolan ýagdaýynda Gözläp bolar ýaly ýer bolmadygy üçin pasportlaryny elinden alýalar. Näçe sluçi ine bize gelip habar berýälerde özümiňem başyma gelen sluçilardan biri eger işden çykjak bolan ýagdaýyňda pasportyňy bermän gaty kän azar berýän maşgalalar bolýar öý işinde işlän wagtynda.

Gysga bolýar olaň ýanynda sebäbi dokumentleri düzüw däl. Dogry.
Men özüm şu situasiýada ýaşadym, geçdim. Çaga seredende, çagajygy çyly jen çaga bakýarsyň, öýüniň işini edýärsiň, nahar bişirýärsiň, üç ýaşar çaga i ýady ýörsiň.

Hiç hili ýagdaýda pasport diýilýän adam özüňizden başga adama bermelä. Haý, olar saňa güvenmiyoruz, işede almyolar e, güvenmiyoruz diýýär. Almasynlar, on ýalak işden gidiň. Ýok indi köp ýerde ýaly. Nursultan mikrofon aç.
Indi indiler Azajyk neme edip başladyk. Öz hak-hukuklarymyzy, hawa her kim, hemmämizem bärik gelip gözümiz açylýar. Hak-hukuklarymyzy bärde öwrenip başladyk. Mundan beýläkki bagtlarymyzda, durmuşymyzda göz öňünde tutmaly. Pasportyňyzy bermäň hiç üstüne. Bermäli. Çakda bärde. Bahar gül bilen ylalaşamokda bärde bizde ine naprimer 100% aýal gyzlarymyzdan meniň pikirim, meniň analizim sebäbi men hepdede birnäçe gün efir alyp barýan bileňiz adamlar bilen diskussiýa geçirýän. Ýüzde ýüzde ýetmiş Hawa. nelegal ýagdaýda Türkiýede we adamlar ýaňky öý işine çaga seretmek üçin bolsun, uborka etmek üçin bolsun, a, oturma izin VNJ bolan aýallary saýlap alýarlar, sebäbi bärdäki maşgalalar a, bir ýere oduha gidende ýa-da bir polisiýa zat gelende problema bolmaz ýaly dokumenti bolan adamlary saýlajak bolýarlar. A dokumentsizler

işe girselerem komissiony bermeýärler naprimer soňam hemme taraplaýyn kyn da ine men özüm dokuz ýyl köne pasport bilen işledim öý işinde işledim çagam türkmenistanda goýup gaýtdym men gelende çagam iki aýlykdy goýup gaýdanymda we ilkinji işimde de çaga iki aýlyk çaga atdy

Ýaňky köpüsiniň ärinde ýok, köpüsiniň özünde köne pasport, zagran pasporty bolmanlygy sebäpli ne çagasy üçin WNŻ ýaşamak üçin rugsat alyp bilipdir, ne özi üçin we okuw ýaşyna gelip-de okuwa gidip bilmedik ene-atasynyň dokumentsizligi sebäpli müňlerçe çaga bar Türkiýäniň territoriýasynda, müňlerçe. Seýediň ne tolko zaýman gaýdyp geçişýär, diňe ene-atalar, diňe migrantlar däl, çagalaram, çaga haklary-da bozulýar we çagalaram ejir çekýär şu problemanyň esasynda gynansak-da. Hawa, dogry aýtdyňyz, çagalaryň ene-atasynyň dokumendi bolmasa, çagalaryňam dokumendi bolmaýar. No tolko meniň beçäm, meniň dokumendim bar,

Üstüme bagyryp, konsullyk, ýok dedi, bar dedi özbek konsullyga git dedi, seniň dokumendiňi bermz dedi. Gurbiz edip köberdiler. Hu, ene-atasynyň dokumendi zady disler, ene mende bar. E, men biçeme bermedi. Indi men nimş etmeli? Biçem özele gidedi, özelem beş ýüz-alty ýüz lira girip çykanyň bir. A munday analiz tapşyrsaň wapşe gymmat analiziň müň liradan geçedi. Şonuň hmm. üçin biçeme hem bersinler, talap etmeli owa dogry, oturmaly emes.
Dogry. E şu ýerde bir zat belläp geçjekde watandaşlar serediň. Alara gelinjeniň ýoldaşynda da özünde dokumenti bar Türkmenistan konsulstwasyna birnäçe gezek barypdyr, kiçaga metrik metrik almak üçin. Indi bu bir hakda daşary ýurtda ýaşaýar hiç hili dokument problemasy ýok ine biz dokumentsizleriň nähili kynçylyk çekýänliklerini sanap geçdik we dokumenti bolan adam konsulstwa gerekli dokumentlary birnäçe gezek yzdan gaýtarsalarda ýenede toplap baran ýagdaýynda ine biz wroda bir çärjewli bolanymyz üçinda bar özbegistanyň konsulstwasyna gidip sora diýipdir biz türkmenistanyň watandaşy name üçin özbegistanyň konsulstwasyna gidip metrika almaly çagalarymyza ýa-da bir çaganyň ykbaly da çagany kesellände bolar, bu çaga saýdyga gitmeli bolar. Ondan soň her hili ýagdaý bolup biler-de, dokument hökmany suratda bir bärde bagyşlarsyňyz-da, şu zady şu sözi hiç ulanasym gelmeýär-de, prostoý primer bir Pişijik bu weterinara alyp baran ýagdaýynda pasport eliňe berýär. Ýa-da bir iti alyp baranyňda weterinara pasportyny berýär. Ýa biziň çagalarymyza, çagalarymyza dokument bolsun, bolmasyn. Dokumenti bolanlara-da hemmesi üçin edenoklar, ýöne käbir adamlaryň ykbalyna, çagalaryň ykbalyna şunuň ýaly özleriniň men-menligi esasynda

Ýöne gynansak-da, Türkmenistan hökümetiniň ne konsulstwolary, posolstwolary derňemeýänligi sebäpli we özle öz hökümetiň öz watandaşlarynyň haklaryny şunuň ýaly goramak ýerine depeleýänligi sebäpli halkymyz ejiz çekýär. Gynansak-da. Resmiler bärde näme etmeli? Bu üç dollar diýip oturmaly däl. Ilki başda şu aýal zenanlar daşary ýurtda ýaşaýan aýallara şu meselelerini çözüp bermeli. A konsulstwlar, posolstwlar bolsa öz tarapyndan Öz ihtiýaryna, özi inisiatiwa tapyp, inisiatiwa bilen çykmaly nämä, rukowodstwa, başlyklaryna hat ýazmaly, düşündirmeli, ine, ýagdaý agyr, ine, şonça maşgala agyr ýagdaýda ýaşap ýörler diýip, şeýdip özleri bilmeseler, ine, ýaşlar, beýleki nemeler, tiktokçylar, beýlekiler Her gün çykyş edip otyrly, her gün aýdyp otyrly, şolar eşitsin diýip edýärler. Ýaňky üç dolar bu meseleleri çözenak, bu diňe göz boýamak-da, bu esasy etmeli iş, ilki başda şo dokumentleri düzedip, awtomatişki beýleki problemalar hem çözülýär. Ejesiniň dokumenti bolsa çagasynyň hem dokumenti bolar. Çagasynyň dokumenti bolsa sadyga-da gidip biler, dermanam alyp biler, bolnisada-da hemme lçeniýany alyp biler, mekdebe-de baryp biler. Beýleki beýleki problemalar awtomatiski çözülýär. Bu problemalar çözülse hiç kim azaram bermez, hiç kim gygyrybam oturmaz. Diýmek bärde näme gerek?

Deportaž bolup bilenoklar. Konsulstwa jaň edýärler. Adamlar bilen diňe bar-a şu günä gelen maglumat maňa. Ýüz tutupdyrlar ine meniň garyndaşym häzir deportasion lagerda. Birnäçe aýdan bäri indi näme etjek bolýar? Türkmenistana gitjek bolýar gaýrat edip şu-şu atda bir adama Näme çykaryp beriň iň azdan bir dokument beriň bilet alyp Türkmenistana dolanyp barsyn. Sagat birde bir jaň edipdirler üçde jaň et diýipdirler. Üçde jaň edipdir dörtde jaň et diýipdirler. Dörtde jaň etse bir nomer berip şu nomera jaň ediň şu siziň işiňize seredýär diýipdirler. Ýenem jaň etse aý ol oglan şähere çykdy.

Sosial haklardan peýdalanyp, normal bir durmuş ýaşamaga hiç hili mümkinçiligi ýok. Binance hakda.
Bärde kynçylyklar barada aýdyp geçdik welin, sekizinji mart bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdyp geçesim gelýär. Men size ýaňy ýakynda bolup geçen ýene bir wakany gürrüň bermek isleýärin. Bilşimiz ýaly, Türkmenistanda sekiz ýa-da ondan köp çagaly enelere ene mähri diýlen orden-medal sowgat berilýär. Ýaňy-ýakynda Ene mähri adyna dalaşgär edilip hödürlenen köp çagaly eneler täze talap bilen ýüzbe-ýüz bolupdyrlar. Esasanam hormatly ada dalaşgär görkezilen aýallar özlerine beriljek altyn zynjyrlary we döwletden alnan beýleki gymmatly sowgatlary satmajakdyklaryna öňünden güwä geçip dilhaty bermeli bolupdyrlar. Dilhatyna aýallar baýraklarynyň, berlen gymmat bahaly baýraklarynyň Halkbankda saklanmagyna-da razylyk görkezipdirler we olara o baýraklary diňe döwlet çärelerine gatnaşmak üçin wagtlaýyn berilýärmişin. Bu çäreleriň sebäbi bu baýraga mynasyp bolan birnäçe zenanlaryň mundan öň baýraklaryny satyp, jogapkärçilige çekilmegi bilen bagly bolup biler. Şeýle ýagdaýlaryň biri geçen güýzde bolup geçipdir. Bir ene garaşsyzlyk baýramçylygy üçin berlen çagyrylan döwlet telewideniýesine surata düşürilýän çäreleriň birine çagyrylýar. Şonda ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Ol bolsa zynjyry satandygyny aýdypdyr we Medeniýet bölümi we aýallar guramasy Arkadag adyndan berlen altyny satmagy uly günä, jenaýatdygyny aýdyp, onuň işini suda geçiripdir. Onuň sözlerine görä, şol ene köp çagasynyň bardygyny we ekläp bilmeýändigini pul gerek bolany üçin satandygyny düşündiripdir, emma sud ony üç ýyl azatlykdan mahrum etmek kararyny çykarypdyr. Bu wakadan soň bolsa Milli howpsuzlyk ministrligi we polisiýa Ene mährini ady bilen alan beýleki eneleri derňäp başlap, azyndan şuňa meňzeş üç-dört wakaň üstüni açypdyr. Ýagny, bu-da bir masgaraçylyk diýip aýdyp bileris. Bolýar onda diňledigiňiz üçin köp sag boluň hemmäňize indiki gepleşiklerde duşýança watandaşlar Alla emanet.